Ɛɛ, sɛ obi a ɔfa nnoɔma mu sɛ na woakokoduro wɔ Nyame mu, woda woda so agye Yesu di? Megye Yesu di paa. Yɛda Nyame ase. Yo, megya mu de ama wo. Baabi a mode kɔpem yɛ ɛnnɛ, wobɛsan ahyɛ aseɛ afiri hɔ nom. Na atiefoɔ nyinaa nso ayɛ krado sɛ wɔmmɛtie wo. Yɛn, yɛnkɔ. Ɛyɛ dɛn na obi de wo awu saa? Mepaakyɛw, adan no yɛde sii baabi a yɛmaa me akwankyerɛ, nyanya ne ayi nsafufuo ne garlic ne coins nti meyɛ no mea meka yɛ so wɔse menyɛ no seven days deɛ a mede fasting bɛka ho nti ɛduru three days soɔ no medwale ɛna fie wura no ɔsɔfo na ɛhyehyɛ ma mpatwɔ ayɛ ɔsɔfo na ɛde ma me akwankyerɛ no deɛ ɛɛ fasting no deɛ mea na mede ka ho nti ɛduru three days no medwale na nea ɔde fie hɔ no maa me no ne ba baako bɛrima Ɔno nso ɔbɛ make sure sɛ sɛ woba fie a ɔbɛkyea wo na kwankwan de bi mmienu abɛtwa w'anim. Anapa nso ɔbɛ make sure saa nti ɛsɛ mahu sɛ me deɛ me ne kwankwan de bi foɔ na ɛte fie. Nti me dware no ɔbɛgyina adan no akyi nti me di m'ani hwɛeɛ no na aberewa bi nso abɛgyina nkyɛn. Me pɛ duku bɔ paa nti aberewa no bɔ duku no a ɔse nyɛ saa na wɔbɔ duku no. Anika nso asɛm na woka yi. Anika nso m'ani nketenkete yi asɛm me ka yi maame no wɔ hɔ nom. Me mete fidie kɛseɛ yi so na meka. Me nya kɔɔ bebree, me nim so wɔn mo tie. Sɛ ɛyɛ ntorɔ a. Me patwɔ na mo te compound house. Ɛɛ efie no yɛ wɔ Foria Mpɔnsa hɔ, Ameria hɔ baabi a. Matu, matu aa matu nti me se ma bɛ duru. Ɛna me pɛ sɛ efie no ɛyɛ compound house a nkorɔfoɔ bebree te tim. Aha, maame no ne ne mma na te mu, ɛna nea baabi a yɛ yɛ te no maame no nso ne mma mmeranteɛ no bi te so wɔ hɔ. Nti na dwaeɛ no ate ne ho wɔ fie ho. Ahaa. ayɛ sɛ adwaeɛ no ate ne ho kakra ate ne ho wɔ bɔdeɛ no mu enti medware wɔyɛ saa na mese me nnɛ mɛhwɛ nkurɔfoɔ yi maame no bɔ duku no a wɔse daabi ɔmmɔ no saa nti ɛhɔ no ne nsa fufuo ne akwankyerɛ no mesaeɛ neɛ mede faa tokuro bi mu ne tiri ho ne ne ho nyinaa ɛneɛ ɔporoporo ɔdi mmirika Maame no nso faa ne fie hɔ sɛ. Anadwo. Awi anɔpa mu ɔbɛyɛ tɛn mu hɔ. Ɛberɛ a woredwareɛ. Meredware no. Ɛdeɛn, ɛdeɛn, ɛdeɛn. Too bo, na akwadaa no wadi bɛn mfeɛ ahe? Oh, barima, ɔno koraa ɔkɔfaa ɔbaa bi yɛɛ sɛ wawu. Na wadi mfeɛ bɛyɛ ahe? Wadi mfeɛ bɛyɛ twenty one, twenty two. Enti na n'ani afi. N'ani afi. Enti aberewa no ne akwadaa no, wɔbɔ abusua? Aberewa no te yɛn fie hɔ no, kwan ketewa bi twa yɛn ntam. Aberewa no te fie bi a ɔkɔmfoɔ te mu. Enti na kyerɛ sɛ aberewa nyɛ wo ne no te fie? Dabi. Na aberanteɛ no nso ɛ? Ɔno deɛ me ne no na ɛte fie, baabi a mete no ɔte me soro. Na asumasɛm a ɛwɔ mu ne sɛn? Sɛ wodwareɛ na aberewa a nyɛ wo ne no na ɛte fie, ɛne aberanteɛ a wo ne no na ɛte fie, wɔbɛbɔ wɔn nkuro wɔ w'adwaeɛ akyi? Daa, ɛno deɛ mahu biara. Sɛ mekɔtena asɔfan, sɛ medware a, mmerewafoɔ no a ɛtaatae me no, wɔstate yɛ saa ara na wɔyɛ. na ɔmo bɛ tetɛ tetɛ afikyiri. Ɛɛ ɔmo me nnim sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo twe me o sɛ deɛn o me ti me hu ɛno deɛ. Ɔmo twe wo no aseɛ ne sɛn? Me nnim ɛɛ ɔmo pɛ sɛ ɔ nipa no a ɔba bɛ gyina adwaleɛ no akyi no ɔdrɛse te sɛ me sɛnea ɛyɛ a me me yɛ. Dabi sɛ wei deɛ ɛnyɛ ɛnyɛ anikan asɛm ɛnyɛ anikan so. Mahu bebree nti. Ɔ ɔntumi nka sɛ ɔdrɛse te sɛ wo. Ɛɛ sɛ ɔmo yɛ nso a. onipa no bɔ duku no a, nea ɛma mihuiɛ no, ɔbɔ duku no a, wɔse daabi, nyɛ saa na wɔbɔ no. Ɔnyɛ saa no. Nti wɔbɔɔ duku baako no a, mebɔeɛ a mede hyɛ mu na makyekyere, ɔse ɛhɛɛn. Ah, afei na mate wo aseɛ, sɛnea ɛyɛ a wobɔ duku no, ɛno na ɛyɛ a mobɔ ebie wɔ w'adwaeɛ akyi hɔ. Nti ɔyɛɛ saa no, sɛ mahu bi da nti ɔyɛɛ saa no, meto nsa fufuo ne nyanya no nyinaa guu ne so.

na ɔbɛsen kɔɔ soro. Wammisa hwee. Enti adeɛ kyee bɛyɛ seven thirty mu hɔ no. Sɛ woredwareɛ na obi wɔ gyina w'akyi ɛnna kakra, ɛnyɛ ɛnyɛ dako, ɛnyɛ dɛm dɛ ɔtaa yɛ, ɛyɛ adeɛ a ɔtaa yɛ. Ɛnyɛ ɔno na ɛtaa yɛ o, sɛ sɛ kotoku no a sista no ka kyerɛɛ me sɛ ɔbɛkyerɛ tumi a ɛwɔ me mu no, efie no a me ne boy no a wɔwɔ Kwankwa Dabi no te no. Sɛ mikodware a, starting na minnim, enti mikodware a, ɛno no yɛn nyinaa yedware adwareɛ baako. Baako. Mehu sɛ mebɛdware a, na ɔbaa baako abɛgyina hɔ. Enti medware wie a, wɔwɔ adeɛ bi, wɔkita rɔba na wɔamoamoa. Enti nea wɔyɛɛ wɔ ayi Ameria no deɛ, mahu biara. Woahu biara, yɛwie nkɔ. Enti adeɛ kyeeɛ, kaa bɛgyina hɔ. Ɔmo adrɛse kama, mmɛɛma, obi hyɛ bluu, obi nso hyɛ kyɛk, ɔmo akeka ahyɛ mu te mu sɛ ɛyɛ akrakyefoɔ paa. Ɔmo duruiɛ no ara na obi nso reba. Wabɔ ne ti, ɔde wig abɔ ne ti akɛseɛ rɔf rɔf na okita odwannini bɛɛma tuntum. Ɛna me se Jesus nkorɔfoɔ yi deɛ ɔmo ba. Na afei deɛ ɔɔsɔ dae. Ɛnyɛ dae o, anika nso m'ani nketenkete yi a meka yi. Seven thirty mu hɔ nom, anɔpa. Nna mese Jesus nkorɔfo ei. Ntsi ɛhɔ ara mipuei. Mipueiɛ no, Yehowani bi ahyehyɛ ayi bi wɔ hɔ no, books. Mehwɛ n'enyim, nea ɔkã no se Jesus na ɔabɔ ewura bankye nwura bi mu. Nna mese ah. Ntsi beebi a ɔbɔ wurae no, mennwura hɔ, mekɔr kakra na me so mefaa kwan no mu. Dɛ a wobegye adi se kwan no a mefaa mu no a mekɔr m'enyim kakra no, odwan no a wɔde no abegyina me dan no ano no na odwan no abegyina m'enyim. Na koankoa dabi baako gyina ha na baako gyina ha na ɔmo de koa ɛna mese megyina Yesu Kristo dim Yesu mogya ntwi mo anim ɛnɛ meyere me ho pa koankoa dabi no de koa koa koa koa afei odwan no gyina hɔ ɔhwɛ m'anim ɛna mese wo so Yesu mogya ntwi w'anim nti mefaa ne sɛ mebɛɛ bɛwura fie hɔ no nea papa no yere no ka kyerɛ me sɛ kwaseɛ wahu bayifoɔ ɔnyina hɔ na yɛatwe ne kra no ahyɛ odwan no mu ɛna mese ah madam Yesu mogya ntwiw ne wo kunu anim a, ɛnneɛ adan no, ɔka no maka, ɔka no maka. Ɛna mese, wɔntwe me me kra nhyɛ odwan mu, ɛmpare me. Bayifoɔ a wobɛku me ba, wosɔre a wobɛbɔ mpaeɛ, me ba yi bɛsuasuasu. Ɛna mese, aa, ɛnneɛ kyerɛ sɛ wo na woyɛ bayifoɔ, ɛnneɛ me nso me ne no de gyinaa so paa na. Ɛyɛ efiewura. Ɛyɛ efiewura no, sɛ efiewura no a mekɔɔ no hɔ no. Na ɔno na starte me kɔ nsuo a na ɔdi m'anim nea ɔde hɔ no maa yɛn. Atiefoɔ no ama wiase o. Obi a o ne ba to bo to bo. Ɛɛ deɛ yɛreka akyerɛ mo nyinaa nyɛ sɛ bɔsrɛmka. Ɛɛ ɛna yɛn yɛn yɛ adwuma a yɛreyɛ yi obi mmɛtena ha nom mmɛdaadaa yɛn wɔ ha. Nnoɔma esisi sɛ ɛɛ wa wonnye nni a. mɛntoto no ase bɔ mpae sɛ ɛntow na mmom bibire mu mpayisɛm wɔ ha sunsum nsɛm wɔ hɔ mate ne ne mpanyimsɛm da sɛ ɛtumi twe obi kra ɛgu hyɛ aboa mu yɛate a enti aboa no yɛtwa na na kyerɛ sɛ nipa no na yɛtwa no no enti deɛ ɔmo ka no Sɛ woantwɛn annya aboterɛ ɛma yɛantwe wo kra angu aboa no mu no, ɛyɛ asumasɛm. Ne Nyame na ɛde ne ho afoofie a wama obi reka n'anom ahintasɛm rekyerɛ no, na ɛwɔ sɛ yɛda Nyame ase wɔ n'abrabɔ ho. Enti ɛbaa no saa no, wo ne no yiyi ano? Me ne no yiyi ano. Ɛna obi nso ntee asɛm no ase, enti me ara migyina hɔ, mayɛ sɛ, ah, mabɔ dam anaa? Enti me ho dwirii me na mefaa me mma no mmienu na mese, Nea yɛyɛ yi deɛ, momma yɛnkɔ asɔrefie. Enti mefaa wɔn na yɛkɔɔ nsawam. Yɛ. Mmeranteɛ no a wɔse wɔn adrɛse te sɛ Akrakyefoɔ no, Akrakyefoɔ. wɔn baeɛ no, ɛɛ, wɔn ne wo bɛnya nkitahodie bi? Wɔn ne me, wɔn baeɛ no, wɔyɛ four, wɔafeesie gate no ano. Enti nea ɔkura odwan no, ɔno deɛ ne ho yɛ hu. Nti wɔba no odwan ne ba na. Ne ho yɛ hu a wopɛ akyerɛ sɛn. Wabɔ mmaa rasta akɛseɛ akɛseɛ na watwa ne ti ha nyinaa. Ɔyɛ bɛmma. Ɔyɛ bɛmma paa. Ok ɛno nti na ɔse ne ho yɛ hu ok. Nti me faa ne sa maame no kaa saa no a me kɔɔ maame no so afei na ɔmanfoɔ atena kaa no mu a wɔn de odwan no sa. Odwan no a me huu no wɔ akyire hɔ no mahu kwan a odwan no sa faa so bɛgyina kaa no mu. Nti wɔn no wɔn faa he? Wɔtu faa kwan no san kɔeɛ. Enti wɔbɛgyaa odwan no wɔ hɔ kɛkɛ na wɔsan tu kɔeɛ. Odwan no wɔde no kɔeɛ. Me ne maame no yiyi saa no, odwan no wɔde no kɔeɛ. Enti na kyerɛ sɛ wo ne maame no ano baebae no na ɛmaa wɔantumi antwe wo kra no anaa? Aane, sɛnea me ne maame no rekasa no, ɛmaa nkurɔfoɔ ba hɔ. Enti ɛhɔ no ara na wɔde odwan no sii kaa no mu.

Wɔgyaee akyi no, mmeranteɛ wei baeɛ no nso, ɔno nso de ne ho Wɔno bɛhyegyeeɛ mu. anɔpa no, ɔdi kan, baabi a yɛsa nsuo no, lɔre kwan da hɔ. But ɔkɔɔ nsuo fiti anɔpa bɛyɛ six thirty no ara faa me kwan no ano hɔ ara. Me nso megyina hɔ dinn mehwɛ no. Atiefoɔ, Ansa na nkurɔfoɔ no reba. Atiefoɔ, saa nkurɔfoɔ, mmeranteɛ nnan yi, Awuradefo a moretie me, mo nyinaa montwerɛ nto, mɛbisa mo sɛ, Mofi sɛ wɔyɛ hefoɔ? Enti, radiofoɔ mo nso momfa mo nimdeɛ mmra. Everybody should look out. Seesei a yɛrekɔto aba yi, obiara nhwɛ ne ho yie. Nkwadaa nkwadaa ma mo ngyigya wɔn basaa basaa saa. Nneɛma ɛrekɔ so. Obiara ani nna hɔ. Obiara ani nna hɔ. Yɛda mo ase. Me, ɛno. yɛntoa so na nkɔ. Enti mefaa nkwadaa no sɛ, O, menim asɔre bi wɔ Nsawam, mate din nti yɛnkɔ hɔ. Mesesaa me mma yi. Enti yɛduruu Poku ase overhead no ase na mesoo, Momma yɛntena ebia yɛrekɔ no, me nneɛma no a mesesaeɛ no, matrɛse no a ɛka ho no, mede kɔgya wei a wei nso wɔnyɛ, mede kɔgya wei. Enti metɔɔ mankyɛse ɛnna mepɛɛ nwuram baabi na mesɔeɛ. Pastor. Ɛbaa no saa no, woyɛɛ sɛ woatu. Matu, metu. Matu ankasa, masesa me nneɛma. Da sɛ wo se wo te asɔre bi nka wɔ nsawam. Nsawam, nti ɛhɔ na na yɛkɔ. Na asɔre, wo te nka wo kɔ tena asɔre fie hɔ. Ɛhɔ nkorɔfoɔ tena hɔ. Ah, sista yi. Nti sesei makyiaa da, nti mede m'ani kyerɛ asɔre fie. Nti wo kɔ a na kyerɛ sɛ watu basa, bata, yɛka ne sɛn? Ɛhɔ deɛ na menya gyidie sɛ ebia mɛfiri hɔ ne deɛ. Na wakɔnya baabi foforɔ, na wo ho atɔ wo. Enti matress no obiara so angye nti pastor me tɔɔ manches wɔ mame bi hɔ ɛna me sɔɔ ayi no mu. Matress wisie no a ɛkɔ soro no kwan kwan deɛ bi boro fifty abɛ guo nom ah na me sɔ nkwadaa no mu ɛndeɛ matress no mannyina ho ama no anhye anwie yɛ tu tenee faa tokuro bi mu a na yɛ kɔ Kwan kwan do bi no ɛyɛ wo nkoa na wo hu wɔn anaa yɛ a nkorɔfoɔ gyina wo nkyɛn a wɔn hu no wɔn hu wɔn? Mennim da. Wo mma no hu wɔn? O me mma no deɛ wɔn hu wɔn, wɔn hu ketewa wei koraa deɛ wɔtumi frɛ ma a, baabi a yɛkɔɔ sesei a mewɔ yi koraa, wɔtumi frɛ ma a, wɔn abɛgyinagyina hɔ a mesi yi w'ani. Nti wo hye wo mattress no, ɛwisie no agu, na nkwankwa do biara bɛtwa mu ahyia. Afei hu aka me na me sɔɔ baako ketewa ne nsa na bɛrima no so bag no na yɛdi mirika na yɛkɔ. Nti yɛkɔpiee kwan mu na yɛforo kaa. Yɛduruu Poku ase overhead no ase no. Wɔbɛkasa Nansesɛm. Ɛna me se, Montena ase ne yɛn home. Ebia na wɔsan di yɛn akyi a, yɛntena ase kakra. Ɛbɔ tan a, na yɛatoa so. Na monnante. Yɛforo kaa kɔsii Poku ase overhead no ase hɔ. Bere a bi twa block wɔ Ɛme sɛ wɔamma nti bench si hɔ. Yɛkɔtenaa bɛnkyi no so a metenaa ase mesɛ, Awurade, nti nnwom baako pɛ na ɛbaa m'ano, mesɛ, Awurade, wo na mema me kra so kyerɛ wo. Ɛnneɛ metoo nnwom no ara memaa me ti so a papa kɛseɛ bi na bɛgyina hɔ, baage sɛn no, ne nan sisi fam. Ɔhwɛ me straight, aborɔnoma agu ne ho wɔ, ebi abɛgu ahoma no so wɔ soro, ɛna ebi nso gyinagyina no, ɔhwɛ m'anim, ɛna mese, ah, Mebɔɔ me ba no din sɛ, Momma baage no so na yɛnkɔ. Nti yɛmmaa baage no so no, yɛfaa market hɔ no. Menso, menso, hmm. menso, menso. Nti yɛkɔ no, mese, ah, Awurade, nti sɛ maku nipa koraa, nka mɛbrɛ sei. Ɛna meyɛ kɔɔ yɛa no papa no nso faa n'anim tene no ɔkɔe. Nti yɛbaeɛ no yɛbɛfo overhead no ne yɛkɔe. Kosɛ. Yɛkɔduru asɔre hɔ na ɔmo pirikyi. Preaching a papa no preach ne sɛ obi wɔ hɔ a ne n'abusuafoɔ atɔn no. Joseph yɛ tɔn. Ɛnneɛ mepɛɛ baabi tenaeɛ na mesu yɛ a, mese ah wei deɛ asɛm yi deɛ ɛyɛ me a. Ɛnneɛ mewieɛ na mebisaa wɔn se wɔ sɛ obi bɛtena ha a ɛhe na wɔtena na wɔse wɔ wobɛgye matress. Wɔn kyerɛkyerɛ me ara na wɔn se wɔ sɛ saa deɛ a menkɔhu papa no. Na wo nkwadaa no yɛ sɛn?

Ɛsen sɛ nka mewɔ abɔntene. Ɛneɛ nka mewɔ abɔntene koraa. Ɛneɛ nka ɛyɛ. Ɔmo koraa ɔmo yɛ kwankwan de bi koraa sene mmɔnten so foɔ no. Mekɔ tena hɔ. Ɔmo ah, yɛ fasting ne yɛ bi. Bɛkɔ seven days. Ah. Mewɔ hɔ aberewa bi ɔnna yɛ hɔ. Anadwo ɔde rɔba bi ba bɛhyɛ baabi a meda no. na wakɔ sɛ ɔde ntoma asɛ fam ahwɛ m'anim aa first na mennim nti meyɛ a na mada na ɔkɔ nti ma steady aberewa yi aa na mekɔɛ no mese mmaa mepaakyɛw oo adɛn wonim me ɔse daabi ɛna ɔhuu se mebisa no aa petere petere petere ɔyɛ abasiriwa a yɛatwa no akam kakra n'ani afi ɛna ɔkɔeɛ nti adeɛ kye ɔsan baeɛ na mese mmaa nea woyɛ no mempɛ mewɔ abɔnten ɔmo tae me Maba asɔrefie nso a, wo nso wotaa me. Mahu sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wommɔ bi, wonenam saa. Adɛn? Ɔse, Ɛnyɛ hwee, ɛyɛ twa so na metwaa so. Da, afe koraa deɛ mmerewafoɔ ne mmabaa bɛgu hɔ no, mefa ha a, ne yɛsa me. Obi koraa deɛ ɔtumi yɛ n'ani sei, na mmoa no de kwaa kwaa ah! Na mese, Sista fefeefe yi, ɛto a ɛto anantwie, wo nso woyɛ kwankwan deɛ. Enti ɛyɛe ara ma ɛna me so ebia fasting no a meyɛ no maduru fourteen days. Ebia na anwummere medidi nti na wɔtumi mebaeɛ a menka m'asɛm koraa a wɔahu me sɛ saa deɛ mɛyɛ dry. Nti meyɛ dry na to seven afei deɛ baabi aduru no asɔrefoɔ no ankasa nea m'ani da no so paa elder baako a mekɔka m'asɛm kyerɛ afei deɛ ɔno koraa deɛ mepie a na ɔdi m'anim Kyerɛ sɛ, nea wɔyɛ me wɔ abɔntene no, ɛno ara na me nso. Anwummere yi deɛ, mɛkɔ me wɔfa hɔ. Asɛm wei deɛ, mɛkɔ akɔbɔ no amanneɛ. Ɔyɛ ɔpanin. Asɛm yi baeɛ nyinaa, menkɔ hɔ. Na mpaebɔ no, nnipa dɔɔso wɔ hɔ. Nnipa dɔɔso. Na nnipa no nso no, o, o, daa, sɛnea adeɛ no ayɛ me akɔduru sɛ mebɛn wo a, te sɛ nka mete ha yi, mete afidikɛseɛ yi so yi. Sɛ mo mu baako yɛ koankoaa da bi a, mɛte wɔ me tirim, Koaa, koaa, koaa, koaa, na wohwɛ m'anim na me nso mehwɛ w'anim. Yɛntumi nyɛ koankoaa da bi saa. Eh, meyɛ example. Sɛ, sɛ. Enti asɔre fie hɔ no. Meba, meba. Eh, sɛ ɛtɔ de bi nso a, eh, yɛwɔ ahonhom wɔ hɔ, ɛna yɛwɔ eh, psychological problems, eh, deɛ yɛka no sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛbe, adwene mu. problems wɔ hɔ nti ɔno ne deɛ no ɛnyɛ adwene mu ka. Dabi ɛnyɛ adwene mu ka o. Me ba madam ɛne ne deɛ no ɔnyɛ psycho ɔnyɛ adwene mu ka ɛhɛn na mmom mpo ɛyɛ ka si so sɛ ɛnyɛ adwene mu ka yi yɛbɛbɔ mmɔden asɛ yɛwie program no kora mpo a ɔwɔ sɛ ɔkɔ na ɔmo hwɛ. kɔ psychiatric na mo hwɛ because some ebia depression depression nso de saa nneɛma no ɛba you hear voices ɛhɛn you hear voices all those things uh, can be attributed to psychological problems and na mo we want to believe sɛ ne die deɛ ɛyɛ purely spiritual ae nti mpaebɔ mpaebɔ na atiefo yɛ srɛ sɛ mo nyinaa mo de bɛ ɛtaa n'akyi. Onua ba yɛnkɔ. Enti mifii me twa so, mifii asɔrefie hɔ, mekɔɔ me wɔfa hɔ, ohuu me na ɔse, Ba, me kɔ, me wɔfa no koraa nni hɔ, ne ba barima baako, ne kuromfoɔ no hu me na wɔse, Ei! Wei deɛ yɛmma wo nkasa, baabi aduru no deɛ, ɛse yɛde wo kɔ fie, na yɛkɔ. Bɔ bi nso. Oh, na asɔre fie sɛn sɛ ade na ɛtaataa ɔda na ɛtaataa me nso no da na me wɔ gyidie na mo suahunu no ɛne sɛ baabi a ɔbɛkɔ biara ɔbɔnsam deɛ wɔ hɔ baabi a ɔbɛkɔ biara nyame nyame deɛ wɔ hɔ ɛna ɔbɔnsam nso deɛ wɔ hɔ yesu sɛ me nwan na me nwan nso nim saa pɛpɛpɛ ɔbɔnsam nso nim ne deɛ ya make register wɔn nyinaa saa na ɛte ɛno nti na ɔde ɛwɔ sɛ ɔde ohun ma yesu o yɛnkɔ. ɛnti mi kɔ mi kurom mi duru yɛ mi wɔ fa hu yɛ ne yɛ mo hyɛ anadwo naa na ɔde. ade na wa fɔn. o ma fɔn paa ma fɔn mesu o. sɛ dra ne ka ho ɔbɔ mpa yɛ hɔ ara kyerɛ. ɛnti mi wɔ fa anadwo naa na ɔde mi kɔ ma mi bi hɔ. Nti maame no guu nsa na ɔse ei. Maame no yɛɛ dɛn? Ɔguu nsa. Ɔguu nsa a, ɔkyerɛ aseɛ. Wrong places. Ɛna ɔse ei, onipa a wayɛ wei deɛ ne tiri mu ɔdene. Na ɔse wayɛ no. Ɛna me se, ma, meka nokorɛ, mayɛ no. Ɛfiri sɛ, tam a mewɔ kotoku no, wɔn taataa me ara ma me hyɛɛ dan mu. Afei one day me ba yareɛ a, mapie a. Na nipa no a maame no kaa sɛ ɔno na ɛyɛɛ no, maame no bɔɔ ne din kyerɛɛ o. Oh, sɛnea wɔkyerɛe yɛn! Ɔbisae sɛ, Me ne ɔbaa bi, ɔbaa bi ka asɛm kyerɛ me, barima bi nso, sɛ mayɛ no. Ɛnna mise, Aane. Nea ɛma meyɛɛ no ne sɛ, me ba yare a mekɔtɔ aduro. Wɔataatae me ara ma meaka dan mu. Me ba yi nso ho ayɛ hye. Mepieeɛ no. Maame no, nea me ne no te fie no wɔfa yere asɛm a ɔkae ne sɛ, Wapue deɛ, baako nkɔgyina bosom no so. na momfa ha. Ɛnneɛ nkwadaa no atwa me ho hyia, yɛn papa mpanimfoɔ mmiɛnsa nso taa sɛ akokɔ bi a yɛbɛkye no. Da no deɛ me bo fuiɛ, mekeka mu mese, moyɛ nkurasefoɔ, moagye me. Sɛ wo nso wɔ tumi a, adɛn na wo yere no nkɔgyina abosom no so? Momma abosom no mfrɛ me ma memma. Ɛnneɛ meyɛɛ wɔn, meka se manyɛ wɔn a, ɛnna maame no se, ah, ɛnneɛ woayɛ wɔn a woayɛ wɔn. Adɛn, woyɛ akokɔ? Ɛnna mese, ɛnne ma meyɛɛ no. Ɛnna ɔse, ɛnneɛ wagyina so aporo ne podua mu abɔ me din, enti baabi a mɛkɔ biara, Kwankwan Dabi ne deɛ. wɔbɛdi m'akyi, ɛfiri sɛ bodua no a wɔporo mu no, wɔabɔ me din bɛyɛ mmiɛnsa. Ɛnna mese maa no, Sɛ sei ɛbɛyɛ deɛ, ɛnneɛ nkosua a yɛpae guu me ho yɛɛ me ho adeɛ kyeeɛ, me wɔfasa de me kɔɔ Malam hɔ. Ɛnneɛ Malam no, meduruu hɔ na me ho hyehye me, ɔse, Haa, yɛatwe. Dabi, ɛnwie maa me kɔmfoɔ no. Wayɛ, wayɛ, wayɛ n'adwuma no awie. Ɔnyɛ nwieeɛ. Maa me kɔmfoɔ no, ɔyɛɛ dɛn? Ɔkyerɛɛ yɛn kosua, akokɔ ne spray a mɛkɔ akɔtɔ nti yɛde baayɛ no ɔde fefaa me ho pae bi guu me ho. Tobo tobo story na yɛyɛ na yɛdi w'anim dabi dabi mɛnrushe no wontumi nwie a ɛnyɛ wobɛsan aba bio nti tobo ase na ɛka kyerɛ nti Maame no a wo wɔfa de wo kɔmaa no no, saa maame korɔ no, ɔyɛ, na ɔyɛ hwan? Ɔyɛ ɔkɔmfoɔ. Ɔkɔmfoɔ. Na saa nnoɔma yi a wo na wo fa mu yi nyinaa, ɛfiri ahyɛase bɛpem ɛnnɛ no, na wo ankasa na wokɔ asɔre? Ɛduru baabi no deɛ, megyaeɛ. Na wokɔ asɔre? Na mekɔ asɔre, nso ɛduru baabi no, megyaeɛ. Ɛnna wogyaeɛ. Deɛ nti a megyaeɛ no, nea m'ani da no so sɛ ɔbɛka ama me wɔ kotokuo hɔ no, Wɔno nso wɔne kwankwan dabifoɔ no te sei. Na wo kɔ asɔre. Me kɔ asɔre paa. Ɛna wo gyae yɛ. Ɔsɔfo ahyɛase no ahyɛase no. Ne obi nne kɔ asɔre a mu na ɔka hɛn. Mete aseɛ. Ɛna wo gyae w'abam abu. Ɛnoɔma bebree ɛna wɔ story mu a wɔse yɛsua adeɛ from. Yɛn a new convert ba asɔre a, yɛyɛ nnoɔma na wɔn aba mu abu no, yɛnhwɛ no yie. Nnipa no wɔntintim yɛn. Afei wo nso a asɛm no ato wo no, tintim wɔ Awurade mu. Sɛ obi bu w'aba mu koraa mpo a, tintim. Mɛnkɔ baabiara na Awurade ɔnhwɛ wo. Nti wo wɔ fansa de wokɔ malam bi hɔ? Yɛkɔɔ ɔkɔmfoɔ no kyerɛ yɛn nnoɔma bi yɛanya bi nti ɔsa kyerɛ yɛ foforo. Ɔkɔmfo baa no na ɔwɔ bosom. Ɔwɔ bosom ɔkaa yɛ sɛ sɛ me wɔfa no n'ani bere yɛ nti yɛkɔɔ yɛ no maame no nso me kyerɛɛ m'asɛm no mu no maame no bo fu yɛ no sɛ obi dehyeɛ paa na ɔmo dii n'ani saa ɔno nso bɛkyerɛ wɔn. Sɛ woyɛ wo ho ɔfɛ woyɛ nice nyame bɔ wo yie. Amen enti mɛkɔ no bosom no so akɔ ka ntam na wahyɛ me kawa.

Edemos, kawa a yɛhyɛ no ɔbosomfie. Wohwɛ a ɛyɛ deɛ bɛn? Sɛ nim sɛ nkɛ sɛ obisa sɛ kawa no a wode ɛmene na ɛbɛba hɔ. Ɔsɔfo mmeɛ nnɛ wo a mɛbisa sɛ kawa no a wode sɛm no ɛyɛ aware anaa sɛ ɛyɛ dɛn? Sɛ awareɛ sɛ ɔbaa hyɛ bɛma bɛrima hyɛ ɔbaa ring na ɔbaa no nso hyɛ bɛrima kawa no a ɛkyerɛ apam sɛ wate ase nti kawa hyɛ na na ayi ne fareban nyinaa ne sɛ me ne me yere wɔ apam aware mu apam nti kawa no a ɔnka ɔde no ɛkɔhyɛ no ɔbosom soɔ no mu no na nka ɔne bosom no yɛ apam forever forever nti wobɛhu sɛ ɔda hɔ nom na obi ne ne da nkurɔfo hyehyɛ kawa bebree nkurɔfo hyehyɛ kawa bebree nti wokɔ baabi na ɛma wɔ sɛ asɔre fie anaasɛ wobɛkɔ bosom a baabi na ɛma wɔ kawa pɛ ɛne wɔ yɛ apam apam i'm telling you ebi ɛbɛdaadaa sɛ wofo kaa na ɛhyew ɛyɛ apam wo ne ɔbɔnsɛm ayɛ apam ah, the prince of this world comes but he has nothing but wo deɛ ne biribi wɔ nkyɛn ah. Nti ɛɛ eh, yɛfrɛ no sɛ kawa no atu yerae. Ɛyerae. Nti me kɔ adeɛ kyeɛ na ɔkyerɛ me sɛ kawa no ɛnyɛ bɔne. Na wɔhyɛ me a, me bosom no bɛkɔ hɔ nom nea wɔn de ayɛ me no, ɔbɛyi ne ho adi first, second, third, ɔbɛku wɔn. Ɛna me soo daabi. One, bla naa mu, neɛ ɔne me wɔ fie no a ɔka sister no ho a wɔyɛ saa no. ɔka okada na wokɔ ne dan akyi a mmaa purse ne Ghana card a egu hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa nti saa adwene no na ɛba me tirim sɛ me menyɛ ne bɔne nsoa nti nyɛ me na meyɛ wei nti Nti mmaa purse ne Ghana card na ɛkyɛ wokonya firi he? Sɛ wɔfa wɔn o, sɛ wɔku wɔn o, sɛ wɔwia wɔn o, ɛnneɛ bebree. Nti ɛbɛyɛ mu baako. Nti nea mekaeɛ ne sɛ menyɛ blaa yi bɔne nsoa. na wɔsan yɛ bonsam ka ho deɛ menyɛ ne so nti kawa no deɛ wɔn kan yɛ kan yɛ bɛyɛ three days me se menhyɛ nti na etwa sɛ wɔn de me ɔfa sɛ neɛ papa bi wɔ wɔde me bɛkɔ malam hɔ yɛ kɔ yɛ malam no nso de yɛ wura nti ɔno nso ɔyɛ ɔyɛ ne deɛ wie na ɛɛ kwankwan no bi no still ana wɔn ba kwankwan de bi no yɛ kɔ yɛ na wɔn mpɛ se me pii na mmom me pie me kɔ nsuo a. mu. Bla bi wɔ hɔ ohu me a na wasɔre agyina hɔ sɛnea ɛyɛ a wɔfrɛ Kwankwa da bi, sesei deɛ mahu ara enti wɔfrɛ a na mehwɛ n'anim. Ɛnneɛ wɔba a wɔntumi mma baabi a megyina no. Ok, yɛnkɔ. Wɔnwan ara na wɔkɔ wɔn akyi enti metumi hwɛ Bla no anim ara na masere. Enti yɛkɔɔ Malam no hɔ no, Malam no se, Ei, wei deɛ ɛyɛ dene paa o. Mete hɔ no dɛn na ɛyɛ me na mese me ho hyehye me. na ogu ayi bi, nna ɔse, Wɔatwe me kra wɔ akra akyekyere, wɔakosie koraa wɔ asieeɛ, Ogu nneɛma wɔ fam. ogu nneɛma wɔ fam. Enti no, mete ha yi, wɔasie me kra koraa wɔ asieeɛ. Pastor, me yam hye me, me ho yera me, mese, Ei, na obi a asie me kra, me nso mekasa a mete no wɔ akyirikyiri. Ne asɛm yi deɛ adi o, enti yɛbɛyɛ no dɛn? Ɔse, Yɛbɛtɔ apɔnkye, nkokɔ, akɔmfɛm, ne nneɛma, na yɛnkɔ fie. yɛkɔtotɔɔ nneɛma afei yɛnyaa pɔnkye ɛna me so meka kyerɛɛ me kunu sɛ ɔnhwehwɛ ɔsɔfoɔ yi a na ɔmaa me akwankyerɛ a nkurɔfoɔ yi ama me anwie no na memfrɛ no me kunu nso kɔhwehwɛɛ no mefrɛɛ no menim sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ koraa atwitwa agye me ɔno nso se kɔ nsuo ano nwura bi a wɔkyerɛ ɔno nso se kɔ nsuo ano na nwura bi a ɔkyerɛ kyerɛ sɛ ɛɛ yɛba ɛbɛtoa so obi